21249 tuħadet u tkunu magħna fis-sala, ċemplunna trasport b'xej għal kull imkien għandna diversi programmi ġejjin hawnhekk ara għandna nilqgħu magħna lil John il-Cowboy hawnhekk. Kif inti Johnny? All right jew. Xint pulit sievi. Xint pulit illum, eh? Xiġralek, għajt, xiġralek? Aqlaw li Xini? Ejja, fejbi, għazet ja.
Għajatalek eh? nifsi, għajatalek nifsi. Alla, rufnaf jaħasra. Eh? Għat jaqtali nifsi Pep, hija kien s-sikkat meħi u kien s-sikkat Peppi ħanajla, ma kienx hekk mill-ewwel ta' imma ħanajla kili 15 biħ mal-ewwel ġurnata li l-bistu kien qiegħed tajjeb sewwa. Imma wara ħmistax-il ġurnata niekol u nixrob bħal għajrek, intafaħ li għonqi. Ħmistax-il ġurnata tiekol u tixrob? Mela m'hemm daqshekk parties man, kuljum bil-parties man. Kelli coffee morning, u mbagħad kelli early morning breakfast, u mbagħad kelli brunch. Branch, branch il-. Branch, m'hemm branch, ma nafx x'inhu bran, bran, ma nafx x'inhu branch, imma jkun hemm ħafna ikel u ħafna xorb bħal ngħidlek u jkun hemm issa wara insomma nibqgħu sejrin sewwa mmorru għall-lunch sewwa u mbagħad ikollna l-buffet hawn il-buffet insomma u mbagħad insomma nibqgħu sejrin sal-aħħar wara l-buffet ikollna x-xorb u wara x-xorb Wara xorb ma kontx naf xi nagħmel insomma.
Daw li kiet kollha ġonni, mela kif minn fet jistinnu kap. Jista, inti ma tirċevix, per eżempju, jien nirċivi l-SMS sewwara per eżempju bat li wieħed sewwa għala daraħ Silvio Parnis stedinni da sms u se jbagħtlek l-ittri fil-letter box u jibgħatlek 'l hawn u 'l hemm insomma u mbagħad għandi bafit ta' George Policino u ta' George immur ma' Niko Nemmi kelħa ngħidlek ma u żgur x'm'ammur x'ta' George u mbagħad neqpa' sejjer Għawdex man. Ija Għawdex ukoll ija. U żgur immur ta' Ġufanna Debono mhux se nitla' ma' ta' Ġufanna Peppi Bomba ħa ngħidlek ikunu sewwa u żgur. Goats u cheese u galletti kemm trid.
Allura ġifieri inti taż-żewġ partiti tmur, m'hemmx wieħed u l-ieħor. U żgur ma lagħbux hekk jaqbillek ħa tintgħoġob ma' kulħadd sewwa. Inti ma tafx x'tiġi bżonn fil-ħajja sewwa. Imma mbagħad nibda nħawwadhom jiena dawn. Qed inħawwadhom. Il-ġimgħa l-oħra pereżempju mort il-party ta' Franco Debono. U armajtli, mort libes kolli blu U ħriġt il-maktur miegħi tan-Nazzjonalisti ħa jarawni nsejjer. U jiena u sejjer insomma bil-karozza nara poster tal-Labour. Wiċċ Franka Dobono fuqu. U mort id-dar insomma tfajt iċ-ċuff aħmar. U tfajt kollox aħmar. U mort għall-party. U nsib il kulħadd nazzjonalist, man. Ħanajrek, qed taħawduni Franco ħanajrek mal-Labor, mela jien naf man. Allura meta ġabru l-fondi hawn dal-aħħar, mort ittihom xi ħaġa. U żgur! Ejja tajthom, it-tnej li huma. It-tnej mur Peppina sewwa, daqqa mur ta' mar għax daqq viċin sewwa, jien nagħmel bħal kantanti sewwa, l-ewwel imorru jkantaw fuq il-wan. Imbagħad peress li viċin jibqgħu sejrin in-net. Imma l-iktar nuhu pjaċir minn tal-Labor jiena. Tal-Labour nieħu pjaċir wisq. Ej għaliex għaliex?
Għax jien hawn dieħel ma ninzertajthom it-tnejn x'ħin nidħol nara l Michelle bil-kappell mkienet u Joseph x'ħin ra u kulħadd idur ma' Joseph u Joseph kulħadd iħobbu kulħadd iħobbu u Joseph iħobb il kulħadd u Michelle tħobbhom ukoll u Michelle tħobb l-oħra kulħadd iħobb il-Ġurġina ngħidlek u ħadd ħadd pjaċi u aktar qed inkellmu man kulħadd imdawwar miegħu

U dik kien jonqosni int għax kemm kilt u xrobt umbagħad.
Imma ħa ngħidlek, tajja dal-parties kollha. Tajja Peppi tajja minn tajja. Per eżempju, issa kelli wieħed sewwa ta' Austin Gatt. Ejja.
Mela man stieden lilna insomma ta' Trasport Malta u tal-Arriva sewwa. Ejja ejja kif mortu, kif mortu? Il-party.
Il-parti kien qisu l-għarrajfa sewwa. Ejja, kif?
Mela, mela.
Kienet full up, sewwa. Biex tiekol il-waiter jgħaddi kull satej. Meta jgħaddi ma jifdalx għalik. Imma ħadd ma seta' jgerger sewwa x'kien hemm l-air conditioning. Robbja bħal rajma, isma li Peppa ħallejt il-Mary Jane fil-karozza x'issanna parti or. Ejja, ejja, aħna jkollna daqsxejn ta' parti. Ejja, għalek tittoqgħod. Mela ħa ngħidilha tidħol il-Mary Jane minuta. Mary Jane! Mary Jane!
Sinjuri, Johnny il-Cowboy hawnhekk.